Тойон Мүрү култуура дыбарыаһын сонуннара
Кини доҕоттор, бүгүн олунньу уон төрт күнэ. Аан дойду тапталлаахтарын күнүнэн бука барыгытын итиитик истинник биһиги дьиэ кэргэн аатыттан эҕэрдэлиибит. Концерпыт саҕаланаары турар. И миигин бу эйээн бүгүн концерты ыытыһыаҕа аан бастыгытын мин кэргэним Саргылаана. Онно дьэ бу билигин аҕыйах бириэмэнэн

Уруй! Уруй! Дьэ, ити курдук үрдээх харгах дьоннор бүгүн биһиэхэ ыалдьыттылар. Олунньу үрбэ биир үрбэкки күннэригэр биһиги дыбарыаспыт сыанатыгар өрөспүүбүлүкэтээҕи аһаҕас Томсу Өтмүрү үҥкүү күрэҕэ буолан ааста. Бу сип-сибилигин аҕыйах бириэмэ кэрсигинэн сыанаҕа гала-концерт уонна бу конкурс түмүгүн кыайылаахтарын наҕараадалааһын буолуо.
Уус Алдан улууһугар «Танцует Мүрү» диэн иккис сылын ыытыллар. Конкурска кэлэммит икки күн үлэлээтибит. Жюрига Дьүллүүр олус уустук. Бу Саха Сирин элбэх улуустарыттан бу эр улууска үҥкүүһүттэр ассоциациялара диэн бар. Ол наһаа туһалаах. Үҥкүүһүттэр эмиэ харысхаллаах булуохтарын наада, түмсүүлээх булуохтарын наада. Э, бу конкурска Абыйтан тиийэ кытыннылар. Намтан диэн, Мин Хаҥаластан диэн, Чурапчыттан диэн араас тема. Бу үҥкүү конкурсыгар били туох условията диэн биир эрэ холобур эстрадный үҥкүү эбэтэр сахал үҥкүү диэн буолбакка бу темата киэҥ. Дьүүллүүргэ уустук гынан баран үҥкүүһүттэргэ үчүгэй. Урук биһи уус алданнара били Кэнчээри ансаамбыл Найга Хуора диэн ырыаһыттар дьиһаныыбыт. Мария Аким Бурсаттаар диэн. Билим буолаана үҥкүүлүүллэр. Элбээтэр элбээн иһиллэр. Маны отутту киһитэххэ үҥкүүлүүр коллективтэр бааллар. Онон мин эҕэрдэлиибин. Дьикти үчүгэй үҥкүүлэрин күрээтилэр. Дьикти иҥин темалаах. Саҥа республикаҕа да биллибэт коллективтар кэлэннэр кытыннылар уонна миэхэнэ бар дьэ киэҥ аартыкка дьэ кынатыллыахтар үчүгэй да үчүгэй коллективтар баалар килэр мэ ханаабар ыраах-ыраах көтүөхтэрэ дии саныыбын онно бу кынат пиэрбит бу Уус Алдан сирэ дойдута салгына онон бука бары олохтоохторго мин уонна бу үлэһиттерге этэҥҥэ хыддьын диибин эйэлээх халлаан анныгар түмсүүлээхтик ыалдьыбакка сүппэккэ

хаҥатыыны сахан күтүөр киллэрэр киллэрэр баҕалаах үлэлии дьон. Гран-при хаһайыттара Күн үҥкүү коллектива Әрдерейхен күтүбэҕаттар Дохсун үгүсәһэрэ
Хит курдук тэрээһиннэр биһиги дыбарыаспытыгар бу ааспыт күннэргэ буолан ааспыттара. Онтон хорохторун хомойуох иһин эйиэхэ кыайан көрдөрбөтүбүт. Адил казах ырыаһыта кэлэн барбыта, онтон культура үлэһиттэрин бастыҥнарын чиэстээһин, наҕараадалааһын буолбута. Ону то ол туһунан сюжет араската көрбүт болуохтаахыт. Бүгүн Олунньу сүүрбэ эһэтти күнэ, оптурунньук күн. Хагабыт сиригер үлэ-хамнас нэдиэлиэт аһаҕаланан, үлэ-хамнас күөстүү оргуйа турар. Ону кытта тэҥҥэ күлүмнүүр аатынан тойон мүрү култуура дабырыһыгар айар үлэмиэ күөстүү оргуйар. Хассын олунньу сүүрбэ аҕыс күнүгэр киэһэ алта чаастан биһиги күндү күндүүнэлэрбит бэтэрээннэр ансаамбылларын уон сылларын бэлиэтиир юбилейдаах дьоро киэһэлэрэ Бүгүн сүрдээх элбэх репетиция бөҕөтө буолла. Дьонон күнү бөҕөтөр бука барыгытын эһигитини ыҥырабыт. Хайа бэлэм хайдаҕый? Асына үчүгэй концерт көрдөрөөрү тураллар. Бүгүн генеральная репетиция. Аны жабыка баргытын сарсын, тойон мүрү култуура да барыһын сыанатыгар күрдээх үстүң, иһирэх, жара киһэҕэ, күндүүнелербит Уон сыллаах юбилейнай концертарыгар бука барыгытын ыҥырабыт, күндү доҕоттор! Кулун тутар биир күнүгэр киэһэ алта уонна аҕыс аҥар чаастан көркүлүү жанрыгар саҥа сүүрээн саҥа хайысха саха стендап диэн стендап ааҕар кэпсиир уолаттар кэнсиэрдэрин кэлэн көрүҥ күлүҥ үөрүҥ сынньаныҥ Кулун тутар үс күнүгэр киэһэ сэттэ чаастан. Эдэр ыччат десана биһиги улууспутугар ыалдьыттыыр. Киэһэ эдэр ыччаттар концерт көрдөрүөхтэрэ. Кыттыыны ылыаҕа Святослав Эверстан. Кириитэ Борбоско. Кулун тутар түөт күнүгэр киэһэ аҕыс чаастана саха эстрадатын артыыстара, ырыаһыттара Анатолий Горохов, Эрчим, Айгылан уонна Вероника Степанова кыттыылаах «Сааһы көрсө» диэн эһиэхэ үрдэ өй эстрадный концерт. Дьэ уонна кулун тутар аҕыс күнүгэр киэһэ сэттэ чаастан Хахан урута бэккэ сөбүлээн истэр ырыаһыта Сиэйэ уола уонна Күндэл ону тэҥэ Мичиллэй үрдээх үсүй ырыа-тойук дьоро киэһэтин эһиэхэ бэлэх уунуохтара.